Ӗҫне кура хисепӗ. Ӗҫне кура хисепӗ. Ырӑ вӑхӑт тӗлне пултӑр хаклӑ радиотелекенӗмӗрсем. Чӑваш Ен наци радион эфирӗнче ӗҫне кура хисепӗ ярӑмӑн черетлӗ кӑларӑмӗ. Микрофон умӗнче ӑна хатӗрлесе ертсе пыракан Алина Герасимова редактор, Пульт умӗнче Дмитрий Ефремов сасӑ режиссерӗ тимлет. Пирӗн паянхи кӑларӑм хӑни хӑйне тӗрлӗ енлӗн тӗрӗслет, нумай енлӗ пултарулӑхӗпе тӗлӗнтерет. Нумайӑшӗ Елчӗк районӗнчи Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ Владимир Галошева ӳнерҫӗ пек пӗлет, тепри кино ӳкерекен режиссер. Чӑваш тӗнчине типчекен юмахӗсене халапӗсене ӳкерсе чӗрӗлӗх кӗртекен Ачасем валли чӑвашла анимаци фильмӗсем, мультфильмсем хатӗрлесе кӑларакан теме пултарать. Ентешӗсем вара ӑна «Батальон моей родины» фильмшӗн уйрӑмах пысӑк тав сӑмахӗ калаҫҫӗ. Пирӗн халӑх кун-ҫулне, шухӑшлавне уҫса паракан хайлавсем чӗнче мӗле пуҫланса кайнине, этеме мӗнле пултарнине, аталаннине сӑнлакан юмахсем, мифсем, халапсем чылай. Вӗсем пирӗн тымарсем. Вӗсене пӗлмесен эпир халӑх пек пӗтме пултаратпӑр текен шухӑша мала кӑларса студент ҫулӗсенчех халӑх мифологине тарӑннӑн тӗпчеме пуҫланӑччӗ Володя хӑй мӗн пӗлнине хут ҫине куҫарма васкатчӗ. Паян та Владимир Петрович вӗсене тӗпе хурса чӑваш халапӗсене юмахӗсене ӳкерсе, чӗрӗлӗх кӗртсе ачасем валли чӑвашла анимаци фильмӗсем, мультфильмсем тӑвас кӑткӑс ӗҫе те хӑйӗн вӑйӗ, пултарулӑхӗ, вӑхӑчӗ ҫитнӗ таран малалла тӑсать. Паллах, ку пӗччен туртмалли лав мар, анчах хальлӗхе унӑн хӑйӗнех автор, художник, режиссер пек ӗҫлеме лекет. Компьютер технологийӗсене алла илсе монтажне те хӑех тӑвать, шав ҫинине шырать, вӗренет, малалла талпӑнать. Ҫамрӑк ӑру валли чӑвашла фильмсем, мультфильмсем ытларах кирлине асра тытса Пӗтӗм йывӑрлӑха парӑнтарса ӗҫлет, пурӑнать Елчӗк районӗнчи Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Аслӑ пӗлӳ илсен Шупашкарта тӗпленнӗ Владимир Петрович Галошев. Теприсем ахӑртнех ӑна Владимир Садур хушма ячӗпе те пӗлеҫҫӗ. Володя ача чухнех пионер сасси, каярахтан тӑш хаҫатра хӑйӗн ӳкерчӗкӗсене пичетлеме пуҫланни эпӗ те лайӑх астӑватӑп. Кайран вара Студент ҫулӗсенче ӑсталӑх ӳссе пынӑ май унӑн ӳкерчӗклӗ историйӗсем, комиксӗсем номертен номере пичетленсе пыратчӗҫ. Паян Владимир Галошев Раҫҫей журналисчӗсен, чӑваш юнерҫисен пӗрлешӗвӗсен пайташӗ, чӑваш халӑх тӗнчине тӗпчесе кӑларнӑ нумай кӗнеке тата фильм авторӗ. Ҫапах паян та вӑл ача чунӗн тасалӑхӗпе, чун уҫӑлӑхӗпе, ырӑ шухӑш-туйӑмӗпе хӑй патне туртать. Эпӗ пӗчӗккӗлех ӳкерме юрататӑнччӗ. Ӳкерчӗкӗсем аванах пулнӑ пуль ӗнтӗ, вӑл хутӑн япалана надер тесе калаймастӑн. Ӗҫне куратӑмччӗ те лайӑх пулнӑ пек туйӑнатӑнччӗ. Вара тата ӳкеретӗмччӗ. Кайран те хаҫата ярса пама пуҫларӑм. Хаҫатран те пионер сасси тесе калаттӑмӑрччӗ. Укҫа ярса паратчӗ те икӗ тенкӗ те тӑхӑрунӑ пус пӗр ӳкерчӗкшӗн. Туҫаран Шупашкара ҫитме ҫав укҫа ҫитетчӗ. Ҫуралса ӳснӗ эпӗ хам Кушкӑ ялӗнче. Автобусӗнче пӗр кӳрши ялтан туҫаран ҫӳретӗмӗрччӗ Шупашкара. Хавхалантарнӑ, ҫав тери савӑнтаратчӗ. Чи малтан ӳкерчӗкӗ тухиччен хаҫата ярса панӑ ӳкерчӗксене тишкернӗ статья тухнӑччӗ. Василий Кел мана критикленӗччӗ. Вот тет Владимир Галошев ӳкерчӗкӗ лайӑхах пырать. Анчах та, тет, пӗтӗм пространствӑна вӑл тултарман. Ак кӗтесре, тет, унӑн пушӑ тӑрса юлнӑ. Ман хушамата икӗ хутчен асӑнчӗ. Я пӗлет-ха ку тейӗп. Савӑннӑччӗ чӑнах та. Ҫын статья тухнӑ хыҫҫӑн те ҫине-ҫинех ӳкерчӗксем яма пуҫларӑм. Кӳренмен эсӗр куншӑн ку сӗнӳсене эсӗ шута илнӗ. Ачап чӑн тӗмле кӳренме пултарнӑ аслисем ҫемье хаҫатра пичетленнӗ сан ятна асӑннӑ хыҫҫӑн саккӑрмӗш класра ҫине-ҫинех ҫемье пичетленнӗччӗ ман. Сакӑр класс хыҫҫӑн эпӗр ӗнтӗ Шупашкара вӗренме килтӗм апат, тӑваттӑмӗш училищӗра вӗреннӗ. Ҫыхӑну татман. Пӗррехинче Аркадий Аполлонович Крыльцов тӗп редактор кайран пулчӗ-ха вӑл. Он его корреспондент пулнӑ. Пирӗн кунта юнкор вӗренет тесе вы килнӗ мана шыраса тупрӗ. Директор патне те чӗнчӗҫ. Ман пулнӑш ейӗв. Хӑраса та ӳкрӗм. Вот ич хаҫатран э, корреспондент килнӗ. Варӑнта паллашрӑмӑр. Ӳкерме ан брах тет, сан тет лайӑх пулат. Ӳкер пирек бек хастар ҫынсем кирлӗ тет. Васим малашлӑх пирки шухӑшланӑ ӳнерҫӗсене, корреспондентсене асӑрхаса сӑнаса пынӑ, вӗсене майӗпен аталанма пулӑшса пынӑ вӑл вӑхӑтра. ӗҫленӗ вӗт ачасемпе. Идеологи те пулнӑн шутне, Розина хӗр малашнехи пирки шутласа хӑйсен хаҫатне интереслӗрех тумала пулнӑ. Калӑпӑр, ман пек ача пичетлет те, тепӗр ачапча курсассӑн, эп мӗнрен кая-ха тет, ӑмӑрту туйӑмӗ ҫуралать та вара вӗсем ҫавӑн пек ӗнтӗ ӳкерчӗксем, сӑвӑсем яма пуҫлаҫҫӗ. Тата мӗн тӗллемелле пулнӑччӗ университета вӗренме кӗрсессӗн, эп ӗнтӗ хампа пӗр тантӑшсенчен пилеш лукайран вӗренме кӗнӗ эпӗ, чӑваш филологи факультетне вӗренме кӗнӗ. Пӑхатӑп та, Пӗри хаҫатпа ҫыхӑну тытнӑ, тантӑш хаҫатпа малтан тӗпленӗ сасси пулнӑ. Тепри мана нумайӑшӗ паллашрӗ. Штамп пӗлеҫ-ха теп. Ҫав ӗнтӗ архивсене пуҫтарса пынӑ, хаҫатра мӗн пичетленнине тӗлӗннӗччӗ. Нумайӑшӗ иккен Чӑваш факультетӗнче вӗренекенсем пионер сасси тантӑш хаҫатпа ҫыхӑну тытнӑ. Тепӗр кунта ҫакна та аса илес килет. Сирӗн мӑшӑр, пулас мӑшӑр Оля та сирӗнпе вӑл хаҫатра паллашнӑ темелле. Сирӗн хушамата вӑл курнӑ, сирӗн ӗҫсемпе вӑл паллашса тӑнӑ ачаранах. Ку тӗрӗсех, вӑл мана иккен ку темле Ватӑ арҫын тесе шутланӑ. Мана те хушаматран пӗлсе тӑнӑ. Ҫунатлӑ ҫамрӑклӑх текен рубрика валли пек ӳкертӗп туса панчӗ хӗрача. Хӗрача хыҫӗнче ҫунат, ҫавӑн пекене аллине тӑратса вӑл малалла кайма чӗнет. Пулас мӑшӑр ҫавна пуҫтарса хунӑ та хӗрачасем тетрадь тӑваҫҫӗ те унта юрӑсем, каларӑшсене пуҫтарса пыраҫҫӗ. Ӳкерчӗксене пӗрлештерсен унӑн тетрадьне пӑхкаласа ларатӑп та, а ман ӳкерчӗк ӑҫтан тунас кӑна? Октанханни вара тет, евна тет, пӗр ват арҫын ӳкернӗ пуль тесе шутланчӗ тет. Шухӑшлӑрах пулнӑ-и вӗсем темле. Кӑнан те калама йывӑр, мана атте те пӗррехинче, чӗрӗ чухне те, эсӗ ватҫын пек тесе каланчӗ. Мӗн пирки ун пек каланчӗ, ну калаймасть. Власть теприсем ҫӑмӑлтайрах. Эс ҫамрӑк чухнех ҫамрӑк шухӑшлама пӗлнипе уйрӑлса тӑратӑн типек тунать мана. Ну кӑна калаймастӑп ӗнтӗ, ӑна айккинчен курсассӑн ҫисем калама пултарать. Вот ӗнтӗ ӳкересси нихҫан та ман алран каймарӗ ӗнтӗ вӑл. Ҫитӗнерехпе сюжетлӑ ӳкерчӗксем ӳкерме пуҫларӑм. Хам вуланӑ кӗнекесене иллюстраци тӑваттӑмччӗ, калӑпӑр айвенко, юмахсене иллюстраци тӑваттӑмччӗ. Чӑваш халӑх юмахӗсем мана ҫав тери хавхалантаратчӗҫ. Сӑнарлӑ ӳкерчӗксем тума хистетчӗҫ. Владимир Иванович Агеевӑн ӳкерчӗксене курса тӗлӗнетчӗ. Хӑйне евӗр ҫынна витӗм кӳмелли ӳкерчӗксем унӑн. Ун объем ҫав тери вӑйлӑ. Тӗнче шайӗнчи чаплӑ вӑйлӑ художник вӑл. Ӳснӗҫемӗн сан ӳкерчӗксем те вӗсем сӑнарлӑрах, унта истори, халӑхӑн йӑли-йӗрки ҫырӑна пуҫларӗ. Вот ҫавсене кӑтартас тесе ытларах тӑрӑшма пуҫлани студент ҫулӗсенчех ҫав енӗпе кӗрсе кайран пулмалла. Кунта Иван Ильич Адюковӑн витӗмне каласа хӑвармалла пуль. Вӑл пире фольклор, мифсене, юмахсене вӗрентетчӗ, чӑваш мифологи словарьне тумалла тесе калаҫатчӗ вӑл. Пирен те явӑҫтарасшӑнччӗ пулмалла. Эпӗ ӗнтӗ килне кайнӑччӗ, ӳкерчӗксене кӑтартнӑччӗ. Вӑл ӗнтӗ сӑнӳсем пачӗ. Шел пулин те Иван Ильичӑн те вӑл словарь тӑвас ӗҫе туса пӗтереймерӗ. Ну, Иван Ильичпа ҫын пек ҫывӑх пулса калаҫнисем асра юлнӑ манӑн. Витӗм кӳнӗ пуль ӗнтӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн эпӗ чӑнах та чӑваш мифологийӗпе юмахӗсене ҫине тӑрсах ӳкерме пуҫларӑм, пуҫтарса пыма пуҫларӑм ӗнтӗ. Компьютер техники пирӗн пата килсессӗн ҫав япаласене ҫӗнетсе, илемлетсе ҫӗнӗрен тума пуҫларӑм, компьютер технологийӗсене усӑ курса. Мультфильмсем тума май пулсассӑн ҫавӑн ҫине куҫрӑм эпӗ. Студент чухнех эпӗ ӗнтӗ выставка йӗркеленчӗ. Унта эпӗ хамӑн ҫинчен калакан сӑмахсем хушшинче мультфильм ӳкерес ӗмӗт пур тесе ҫырнӑччӗ. Чукчасен, калӑпӑр унта, якутсен тата ытти халӑхсен юмахӗсем тӑрӑх ӳкернӗ мультфильмсем пурччӗ. Ҫавсене курса чӑваш мультфильмӗсем мӗншӗн ҫук-ха тесе шухӑша каяттӑмччӗ. Чӑваш юмахӗсем те вӗт чаплӑ вӗсем, хӑватлӑ вӗсем. Тӗнче пуҫланса кайни ҫинчен калакан юмахсемпе мифсем пур. Тӗнче мӗнле аталанни ҫинчен, этеме мӗнле пултарни ҫинчен, юрӑ-кӗвӗ ҫӗр ҫинче мӗнле пуҫланса кайнӑ текен каласа кӑтартакан мифсем пур. Ҫавсене вӗт экранӗ ҫине кӑларсассӑн Халӑх патне ҫитерсессӗн чӑваш пирӗн мухтанма пултар. Ачасем патне паллах чи малтан илсе ҫитермелле ҫав япаласене. Мультфильмпа кинора кнопкине пусатӑн та каласа та кӑтартаҫҫӗ, кӑтартса та параҫҫӗ. Мультфильмсем шӑпах та ӗнтӗ пирӗн ачасем валли кирлӗ. Ача вӑл чӑваш пулса ҫитӗнтӗр тесессӗн, ашшӗ-амӑш йӑлине ан пӑрахтӑр тесессӗн пирӗн халӑх вӑйлӑ, пирӗн халӑх хӑватлӑ иккенне каласа кӑтартакан мультфильмсем курмалла. Йывӑҫ та вӑл тымари хӑрсан, татӑлсан саркаланса ӳсеймест, у майӗпен типсе пырать. хӑйӗн историне пӗлмен, йӑли-йӗркине пӗлмен халӑхӑн пуласлӑхӗ ҫук теҫҫӗ. Ҫакна асра тытса ӗнтӗ ҫав пек хамӑр историе, йӑла-йӗркине, халӑх йӑли-йӗркине ачасене ытларах пӗлме май парас тесе ҫак ӗҫе пуҫӑннӑ ӗнтӗ. Тӗрӗсех, калаҫҫӗ вӗт-ха, ачапча вӑл пластилин пекех тесе. Йӑваласа пирӗн хамӑр пек хамӑртан та лайӑхрах чӑвашсем тумалла. Чи малтанах чӑвашсене мультфильмсем кирлӗ. чаплӑ, хӑватлӑ Чӑваш Ене каласа кӑтартрӑм мультфильм. Мӗншӗн тесен пурнӑҫ аталанать, те кӗнеке кӑна татса лармасть ача. Пӗччен туртса кӑлармалли лав мар. Ӑна патшалӑх шайӗнче йӗркелесе пымалли ҫинче вӑл. Иншалла. Кунпа ишетпӗр пуль-ха ӗнтӗ эпир? Курнӑ эсир, «Три богатыря» текен мультфильм ӗҫне тӑвакансем пӗр икӗ минут хушши титрсене кӑтартаҫҫӗ. Унта калӑпӑр, Режиссер те, ӳкерекенӗсем те, анимацине тӑвакансем, монтажне тӑваканӗсем. Кунта вара пӗччен ӗҫлемелле. Сценарне те хӑҫыран хӑвах йӗркелен. Ӗҫе питӗ нумай, калама ҫук нумай. Мӗшӗнсене ача-пӑча кӑларӑмӗсем хатӗрленӗ май эп ҫак ӗҫ мӗнле кӑткӑс пулни сирӗн чухлех пӗлместӗн те, эп ӑнланатӑп кӑшта пулин. Тупӑшта памасть ҫак ӗҫ вӑл сире. Анчах та эсир ӑна пӑрахаймастӑр. Вӑй ҫитнӗ таран малла тӑсас тетӗр, аталантарас тетӗр. пысӑк ҫул та вӑл пӗрремӗш утӑмран пуҫланать, тет. Камӑн та пулса пуҫласа ямалла вӗт-ха ҫавна. Ку ӗҫрен пӑрӑнаймастӑп пуль ӗнтӗ халӗ. Эпир хресчен ачисем пулнӑран пирӗн ялта ӗҫлемелле, шула уйрӑмах. Айккине пӑрӑнатӑп та кӗркунне ҫитсессӗн, хӗлле ҫитсессӗн каллех ҫавӑҫ патне таврӑнатӑп каялла. Вӑл ӗнтӗ ман шӑпа та пуль. Тӗнчене кирек кам Ҫынни те хӑйӗн программипе килет. Ҫав программӑпа килӗшӳллӗн вӑл ӗҫлет те пурӑнать та. Чӑваш чунӗ пулнӑ май ӗнтӗ манра хистет пулин те, сан ҫак ӗҫпе ӗҫлемелле, пурӑнмалла тесе калать пулин те. Пӗр-пӗр мультфильм туса пӗтеретӗп те, пахалӑхӗ ӳснӗ, сисетӗп, хам та ҫынсем те калаҫҫӗ. Ой, аванах ӳкерме вырнаҫнӑ-ҫке. Пӗлекен пулнӑ тесе калаҫҫӗ. Вунӑ вунпӗр ҫул каялла кӑларнӑ анимаци фильмӗсене ҫӗнететӗп, вӑйлататӑп. Хӑй вӑхӑтӗшӗн мана лайӑх пит туйӑнатчӗҫ. Халь ӑнланатӑп, вӗсем айванрах пулнӑ. Хам вӗренсе пынӑҫемӗн ҫавсене лайӑхлататӑп, вӑйлататӑп, ҫӗнететӗп. Ӳкертӗм ӗнтӗ ҫӗнӗ ӳкерчӗксем. Ҫавсене кӗртсе ярса, илемлӗрех тӗссемпе кӑтартса ача патне илсе ҫитересшӗн тетӗп. Ӗҫне кура хисепӗ. Ӗҫне кура хисепӗ. Нумай пулмасть Шупашкарти наци вулавӑшӗнче Владимир Галошев режиссер тата ӳнерҫӗ чӑвашла ӳкернӗ анимаци фильмӗсен презентаци иртрӗ. Хаклавра ку хутӗнче шкул ачисем те, чӑваш халӑх аталанӑвӗн ҫул-йӗрне тӗпчекенсем те пулчӗҫ. Унта тӑратнӑ ӗҫсене ҫӑлкуҫ, уйӑх ҫинче хӗр, асамат кӗперӗ, аслади, пихампар, шывпа ҫулӑм тата ытти анимаци фильмӗсене Ача-пӑча куҫӗпе те, профессионалсен ҫивӗч куҫӗпе те тишкерчӗҫ. Чӑваш ачин пӗчӗкрен чӑваш пулсах ҫитӗнмелле. Куҫпа курса хӑлхапа илтсе вӑл пурнӑҫа ӑнланса пырать. Чӑваш халӑх юмахӗсем ырра, ӑса, пархатарлӑха вӗрентеҫҫӗ. Хальхи ачасем вара ытларах Голливуд, вырӑс фильмӗсене курса ӳсеҫҫӗ. Вӗсем те ырра вӗрентеҫҫӗ-ха, анчах пӗчӗкскерсене чӑваш чунӗллӗ ӳстереймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа кирлӗ те пире тӑван чӗлхепе ӳкернӗ мультфильмсем. Ҫакна самантлӑха та манмасть. Шкулсенче кӑтартма усӑ курма питех те кирлӗ фильмсем ӳкерес ӗҫе малаллах тӑсать Владимир Петрович. Унӑн чӑваш чӗнчипе паллаштаракан анимаци фильмӗсене ачасем те, вӗрентекенсем те хапӑл туса йышӑнчӗҫ. Малтанхи икӗ пин те вуннӑмӗш ҫулхине тунӑ фильма хӗрӗх минутла тунӑччӗ эпӗ. Мана ӗнтӗ ҫав хам учитель пулнӑ май шкулта ӗҫлекен учитель ман коллегӑсем калатчӗҫ, эпир ӑна хӗрӗх минут хушши кӑтартаймастпӑр. Меллӗрех пултӑр тесе ҫавна пире пӗчӗк-пӗчӗк файлым хӗр тус ҫинчен уйрӑм фильм пек, уйӑхпа хӗвел ҫинчен уйрӑм фильм пек, вутӑ ҫинчен хӑйне уйрӑм. Туса пар-ха тесе каланчӗ, вара эпне ҫавна шута илсе вӑтӑр виҫӗ пая пайланӑччӗ. Чӑваш символӗсем пирки кайран тунӑ япала, Чӑваш тӗнчи тесе текен мультфильме Кӑларнӑ хыҫҫӑн тунӑччена учительсемпе калаҫнӑ май ӗнтӗ ҫакна ӑнлантӑм. Шкулта вӗрентмешкӗн, пирӗн хамӑр чӑваш символӗсем ҫинчен каласа кӑтартмашкӑн мультфильмсем кирлӗ. Ӳкерчӗкпе ӑнлантараканни, юрӑ-кӗвӗпе шайлаштарса вӑл ӑнланмалларах пулать, вӑл ӑна курма кӑмӑлларах пулать. Ӗмӗтсем пур манӑн, калӑпӑр Чӗмпӗр чӑваш шкулӗ ҫинчен каласа кӑтартакан анимаци фильмӗ тӑвасшӑн. 3D текен форматпа ӗҫлеме пулать. Кун пек тӗслӗх пур манӑн. Хам вӗреннӗ кивӗ шкулти шкул макетне туса экскурсипе курса ҫӳреме май тунӑччӗ. Тата ыттисене калӑпӑр, чӑвашсем ӑҫтан куҫса килнӗ, мӗнлерех пурӑннӑ, камсемпе кӳршӗлле пурӑннӑ. Кӗскен ачасене ӑнланмалла, ҫав вӑхӑтрах ӳкерчӗксемпе хитрелетсе кӑтартса парса. Тӗрӗсех, чӑвашсем эпир иккен ыттисемпе танлаштарсассӑн айван мар, вӑйлӑ халӑх. Раҫҫей шайӗнчи эпир пысӑк халӑх шутланатпӑр. Малтан калӑпӑр тӑваттӑмӗш вырӑнта пулнӑ пулсассӑн, шел пулин те, халӗ эпир пиллӗкмӗш вырӑна куҫрӑмӑр. Пысӑк халӑх, вӑйлӑ халӑх эпир. Ҫакна пирӗн ачасем патне илсе ҫитермелле. Ҫакӑн пек пултаруллӑ, чаплӑ халӑх пулнине. Пӗр-пӗрне вӑтӑр ҫул ытла пӗлетпӗр темелле. Пӗрле вӗреннӗ университетра, кайран республикӑри ачасемпе ҫамрӑксен тантӑш хаҫатӗнче те пӗрле ӗҫлеме пуҫланӑ. Студент ҫулӗсенчех пилӗк иксӗмӗр ӗҫленӗччӗ. Эсӗ кайран ҫак ӗҫсем патне ытларах сулӑнса кан. Халь ыйтса пӑхатӑп та эс тӗрлӗ енлӗ ӗҫлетӗн. Темиҫе кӗнеке кӑлартӑн, Эс ҫырнӑ ултӑ кӗнеке тухнӑ ӗнтӗ пичетленсе, халь ҫиччӗмӗш тухма хатӗрленет ӗнтӗ. Кунсӑр пуҫнесӗр комикссем, ӳкерчӗклӗ историсем чи ҫыратӑн, тӗрлӗ куравсем йӗркелетӗн. Хӑвна тӗрлӗ енчен тӗрӗслесе аталанса пыратӑн ҫапла куллен, майӗпен. Туса пӑхмасӑр малла аталанма пулмасть кун вӑл. Иртнӗ пурнӑҫа ҫam пек ҫаврӑнса пӑхсассӑн, хам та пату, ари кунта, ама нахӑҫлен иккен тесе шутласа кӑштах мухтанса каласассӑн. Мана анне калать, чӑх тет пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн тет сӑхсах тӑранать тет эс тет сексянюк тет пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ӗҫлесе пырсассӑн ӗҫӗ пулат тет пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ӗҫлетпӗр кунтан тек кино пирки калас килет манӑн батальон моей родины текен фильм халӗнче иккӗмӗш поэти тухрӗ видеокамерӑма ҫав тери илес килетчӗ пинте тӑхӑрҫӑ тӑхӑрмиллӗмӗш ҫулхине мускава ҫам пек ӗҫлеме кайма май пулчӗ те пӗтӗм ӗҫлесе илнӗ укҫине Арӑм ампуш ун валли сӑранран сӗленӗ курткӑс туянтӑм, хам валли витӗр камера туянтӑм. Ӗмӗт пурччӗ тахҫанах хам пек кино ӳкермешкӗн. Тӑхӑрвун улттӑмӗш ҫулхине пӗрле вӗреннӗ юлташсем пуҫтарӑнса ӳкертӗмӗр «Ҫын пӗлмен тӗрӗ» текен кино фильм. Вӑл вун икӗ ҫул хушши ӗнтӗ монтаж тумасӑршӑн пек выртрӗ. Вара икӗ пин те саккӑрмӗш ҫулхине Владимир Федорович Карсаковпа, эпир унпа ҫывӑх юлташсемччӗ, шел пулин те, уйрӑлса карӗ, вӑл мана монтаж туса пачӗ. Паллах, ӗнтӗ Айванрах кино ӳкернӗ. Пӗрремӗш япала, вӗренмелле ӳкернӗ япала. Ун ҫывӑх хамӑр та ҫамрӑк пулнӑ. Туса пӑхмасӑр пӗлместӗн, туса пӑхмасӑр вӗренейместӗн. Ҫавӑн хыҫҫӑн те вӑл пирӗн пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн кара. Эп ӗнтӗ йӑрӑлаш евӗрлӗ фильмсем те тӑвасшӑнччӗ. Унтан тек, паллах, сценарисем кирлӗ, вӑхӑт кирлӗ. Пирӗн витя ҫемье те пур. Ачасем ҫуралсассӑн тата та укҫи ытларах кирлӗ. Пӗрмай хӑв кӑмӑл туни япала ваҫлейместӗн. Каларӑмӑр паҫӑрах тупӑш памасть. Тӑкаклӑ вӑл хӑвӑнтан нумай тухса каять. Ҫапла района тухса каймалла, ҫут ҫанталӑка тухса ӳкермелле. Пӗрмаях ӗнтӗ хам тӑвас пек ӗҫ пулмасть, пушӑ вӑхӑтра ҫавсене ӳкерме тӑрӑшатпӑр. 2015 ҫулхине «Батальон моей родины» текен фильм ӳкерсе Ульяновск рай иртекен кинофестиваль хутшӑнтӑм. Унта хам кӗтмен туман ҫӗртенех ятарлӑ приз пачӗҫ мана. Ку фильм вӑл пинте тӑхӑрҫӗр хӗрӗх пар хӗрӗх пилӗк ҫулсенче Аслӑ Аттелӗх вӑрҫине хутшӑннӑ фронтовиксем ҫинчен пулчӗ. Ентешсем ҫинчен. Мӗншӗн-ха мана «Батальон моей родины» тесе ят патӑм? Пирӗн ялтан икҫӗр вӑтӑр ҫын вӑрҫа хутшӑннӑ. Ҫӗрти тӑваттӑшӗ вӑрҫӑ хирӗсенче юлнӑ, ыттисен таврӑннӑ. Батальон вӑл шучӗпе пӑхсассӑн унтан ытларах. Вӗт-ха вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Ҫӗнтерӳ хӑвӑртрах ҫиттӗр тесе ялта юлнӑ, тылра юлнӑ ҫынсем те ӗҫленӗ, тӑрӑшнӑ. Вӗсем те хӑйсен тӳпине хывнӑ. Вӗсем паллах хӑйсен тӳпине хывнӑ. Ҫаксене шута илсессӗн батальон шайне ҫитет ӗнтӗ халӑх шучӗ. Фронтовиксем ҫитен фильмне тунӑччӗ. Ҫирӗммӗш ҫулхине Ҫӗнтерӳ пулнӑранпа ҫитмӗл пилӗк ҫул ҫитнӗ ятпа тылра юлнӑ, тылра ҫӗнтерӳ ҫывхартнӑ ҫынсем ҫинчен калакан фильм туса пӗтертӗм. Каллех пирӗн ялсем ҫинчен, кушкӑсем ҫинчен каласа кӑтартакан фильм пулчӗ вӑл. Вот унсӑр пуҫне ӗнтӗ эпӗ Атьяне халалӗ текен чӑваш хӗрачисем, чӑваш пикисем ятлӑ фильм ӳкернӗччӗ. Интернетра вӗсене пурне те тупса пӑхма пулать. Тишкерӳллӗ фильм тунӑччӗ. Царевна лягушка главная сказка России текен. фильм пур манӑн ютубран шкул учителӗсемпе пӗрле ӳкернӗ фильмсем пур манӑн ачана ят хуни имена речения текен фильм ӳкернӗччӗ шупашкарти утмӑлмӗш шкулти учительсемпе пӗрле ӳкернӗччӗ вӗсем сценарий ҫырса хатӗрленте шкул ачасене явӑҫтарса ҫын пек тунӑччӗ эпир пилӗк ачасене мӗнле ят хунине эсир халь выляса кӑтартса пан ӳкерсе ҫапла тӗрӗсех сурхури уявне паллӑ тунине ӳкернӗччӗ вӗсемпе пӗрле муркаш районне кӗрекен мӑнсӗлтӗрти учительсемпе ачасене явӑҫтарса сурхури уявӗ ҫинчен каласа кӑтартакан фильм ӳкернӗччӗ Хӑй вӑхӑтӗнче комикссем ӳкерчӗкле историсем ӳкернӗччӗ. Хӗрт сурт, кашкӑр хыҫҫӑн, кукша, вутӑш, ҫӗлен, Иван Паттӑр, ҫамрӑклӑх, ылтӑн сумка текен комикссем тухнӑччӗ манӑн. Чи пысӑкки унта Иван Паттӑр ҫинчен пулчӗ. Вӑл вӑтӑр пайран тӑратчӗ бумбалак. Пӗр пайӗнче калӑпӑр унта бумбилик ҫирӗм ӳкерчӗк пулнӑ. Володя, вот если пирӗн Раҫҫейри журналистсен союзӗн членӗ, ҫавӑн пекех чӑваш художниксен пӗрлешӗвӗнче те тӑратӑн, вӗсен союзӗн пайташӗ. тӗрлӗ куравсем те йӗркелетӗн, тӗрлӗ кинофестивальсене тӑтӑш хутшӑнатӑн, фильмсем, мультфильмсем тӑватӑн, вӗсен сценарийӗсе те хӑвах ҫыратӑн. Мӗнле йӑлтах шайлаштарса ӗлкӗрсе пыратӑн. Куҫумне ҫемьере вӑрҫмаҫҫӗ вӑл. Тупӑш паракан укҫа, ӗҫлесе илме май паракан ӗҫсемпе лар-ха тесе каламаҫҫӗ мӑшӑр калӑпӑр. Мӑшӑрпа мана ӗнтӗ ҫав тери ӑнчӗ. Мӑшӑр мана ӑнланат, вӑрҫмас, ҫынсем укҫа тӑваҫҫӗ тесе. Вӑрҫнӑ пулсан эсир ку ӗҫпе ӗҫлейместӗрччӗ те. Мӑшӑртан килет вӑл. Мӑшӑрпа килӗшӳ пулсассӑн ӗҫлес килет. Ман пекех пулӑш-ха тет, йӑпта тет, кансӗрлемесӗр сана пулӑшатӑп тет, ҫакӑн пек пулӑшу манӑн тет. Эпир ӗнтӗ паллах пӗр-пӗрне пулӑшатпӑр. Вӑл халӗ музейра ӗҫлет. Вӑл э, Чӑваш патшалӑх университетӗнче университет историйӗн музейӗнче ертӳҫӗ пулса ӗҫлет. Унӑн ҫинче те пулӑшса пыратӑр-ха ӗнтӗ май килни таран. Паллах ӗнтӗ пӗр пӗрне пулӑшатпӑр. Вӑл калӑпӑр мана пулӑшат, ӑна эпӗ пулӑшатӑп. Унта та яланах тӗрлӗ куравсем йӗркелемелле, унта та ӗҫӗ питӗ нумай, питӗ кӑткӑс яваплӑ ӗҫ. Ҫапла, калӑпӑр фотошоп Программинче эпӗ маларах ӗҫлеме вӗрентӗм пулсассӑн, ӑна чылай япалана вӗрентрӗмӗн те эпӗ. Владимир Петрович Галошев режиссер пек те палӑрчӗ. Тӗрлӗ кинофестиваль лауреачӗ пулчӗ. Анна хӗрӗпе хатӗрленӗ кӗмӗл тумлӑ халӑх фильмӗ 2015 ҫулта Самара хулинче иртнӗ регионсем хушшинчи фестивальте виҫҫӗмӗш вырӑн. Пирӗн несӗлсен тӗнчи Асам кинофестиваль призне Хӗрлене анимаци фильмӗ «Вековой рубеж» кинофестивальте иккӗмӗш степеньлӗ диплома тивӗҫнӗччӗ. Ҫав вӑхӑтра хӑйӗн ӳкерчӗксен куравӗсене те йӗркелесех тӑрать, вӑл енӗпе те ку енӗпе те малла аталанма ӑнтӑлать. Художниксемпе пӗрле пӗр пӗрлешӳре тӑнӑ пирки ҫакна калама пулать ӗнтӗ. Вӗсемпе калаҫнӑ чухне, вӗсемпе хутшӑннӑ чухне ҫакна асӑрхап. Мана ҫав тери вӗсемпе калаҫма ҫӑмӑл. Ҫур сӑмахра та вӗсене ӑнланатпӑр эпир. Пӗр хум ҫинче. Пӗр хум ҫинче пуль ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та мана ҫак пӗрлешӗве шӑпа илсе ҫитерчӗ пуль ӗнтӗ. Вӗсем мана ӑнланаҫҫӗ, эпӗ вӗсене ӑнланам. Кунта ӗнтӗ хам персоналлӑ выставкӑсем йӗркелени пирки калас пулсан, чи малтан эпӗ Пенте тӑхӑрҫӗр сакӑрмӑн саккӑрмӗш ҫулхине Кӳрши ялти Аслӑ Владимир культура ҫуртӗнче выставка йӗркеленчӗ. университет первенство ҫулхине, пинте тӑхӑрҫи тӑхӑрӑн пилӗк ҫулхине выставка йӗркеленчӗ. Хӑмӑр ятран курав йӗркелеме пултарнӑ, вӑй ҫитернӗ. Ӳкерчӗксем пуҫтарса ҫитрӗҫ ӗнтӗ, вара мана каланчӗ, атя выставка тӑватпӑр тесе эпӗ ӗнтӗ килӗшрӗм. Кашни ҫул выставка тума йывӑртарах, паллӑ художниксем те калӑпӑр, пилӗк ҫул хушшинче пӗр выставка тӑваҫҫӗ. Ҫӗнӗ выставка тӑвас тесен пӗр япалана ҫыхса хураймастӑн, ҫӗнӗ ӗҫсемпе паллаштарма тӑрӑшать. Ӗнтӗ икӗ пинте ҫитсӗм ҫултанпа ҫак чӑваш художникӗсен пӗрлешӗвӗпе пӗрле Мӗн теприн ҫӗнӗ картинӑсем, ҫӗнӗ ӗҫсем тӑратма тӑрӑшнӑ. Персоналлӑ выставкӑсем, калӑпӑр, Шупашкарти тӗрлӗ музейра, литература музейӗнче, наци музейӗнче выставка йӗркеленчӗ, Чӑваш тӗрӗ музейӗнче, Комсомольский район музейӗнче выставка йӗркеленчӗ. Унта хамӑр район, Елчӗк районӗнче. Ҫӗнӗ япала тӑватпӑр та, ӑна ҫынна кӑтартас килет. Кирлӗ мӗншӗн тесен куракан мӗле йышӑннине курмаллах ӳнерҫӗн. Мӗле йышӑнаҫҫӗ ачасем ҫав ӗҫсене савне. Специалистсем, калӑпӑр, историксем, Ӳнерҫӗсем, ытти ӗҫтешсем. Унта вӗт-ха яланах ырламасан та сӗнӳ-канаш пани те, кӑштах критиклени те вӑл малла аталанма питӗ кирлӗ ӳнерҫӗне, пултарулӑх ҫыннине. Ҫынна пӗтерес тесен ӑна ялан мухтамалла теҫҫӗ. Ҫынна малла аталанма пулӑшас тесен ӑна ҫитменлӗхӗсене куҫран каламалла тет. Вот ҫанпа та кирлӗ пуль те ҫав куравсем, ҫак презентацисем сире. Питӗ тӗрӗс сӑмахсем. Хӑвӑн хуранунта кӑна пиҫни вӑл ҫителӗксӗртерех. Мӗншӗн тесен сӗт хӑвӑн ҫитменлӗхне курмастӑн. Ҫын патне илсе ҫитерсессӗн юлташсем, калӑпӑр, специалистсем калаҫҫӗ те кунта ҫакӑн пекрех туса ҫитермен эсӗ, кунта тӗрӗс мардарах, ҫакӑн пекрех лайӑх тума пултартӑр тесе каласассӑн чӑнах та ҫитӗнӳ пулать. Писателе вулакан кирлӗ, композитора итлекен кирлӗ, художнике куракан кирлӗ. Хамра валли кӑна мар, ӗҫлетпӗр, ҫын патне илсе ҫитерес тетпӗр. Мухтани те тепӗр чухне кирлӗ, паллах, хавхалантарать. Вӑл ӗҫлеме кирлӗ малла, аталанма вара ҫитменлӗхсем кӑтартни те кирлӗ. Паллах, кунпа ҫав тери килӗшетӗп. Ҫитменлӗхсене эп калап Надя пӗшӗле сантӑрӑшка кӑлӑр эп критикӑна питӗ лайӑх тӗрӗс ӑнланатӑп тетӗп. Вара малтан сем чӑнах та тытӑнса тӑраҫҫӗ. Енчен нимшӗн каланӑ пулсассӑн теҫҫӗ, тавах калам теҫҫӗ. Вара чӑнах та илтетӗп те, вӗсен ӗнтӗ телефон е видеокамера ҫине ҫырса илме тӑрӑшатӑп. Кайран килте пӑхса тишкерсе тухат, у ҫав тери кирлӗ аталану пултӑр тесессӗн. Эсир хӑвӑра телейлӗ теме пултаратӑр. Вот сире мӑшӑр ӑнланать, ҫак ӗҫе тума чӑрмантармасть, пулӑшса пырать. Ҫак ӗҫрех сире аслӑ хӗр Аня та пулӑшса пырать. Ҫамрӑкра чухне пулӑшса пыратчӗ чӑнах та. Ман пекех ӗнтӗ художник пулнӑ май унпа канашлатӑнччӗ. Ку мӗнлерех, тӑсӑ мӗнлерех. Ку ӗнтӗ пурин урӑхларах вӗсен. Паллах, вӑл театр художникне вӗренсе тухрӗ. Ҫавӑнпа та унӑн пӗлӗвӗ манӗнчен тен пысӑкрах та пуль. Опычӗ сахалтарах пуль тен, вӑл ятарлӑ пӗлӳ илнӗ. Ҫавӑнпа та вӑл нумай яван манран лайӑхрах танланать пуль. Эпӗ ӑна хӑш-пӗр япаласене пулӑшмалла ҫакна туса пар-ха мана тесе ыйтатӑмччӗ, вӑл ман туса паратчӗ. Ачапчан те паллах пирӗнпе пӗрле ӗмӗрпе пурӑнаймасть, Мускава тухса карӗ. Технологисемпе усӑ курса эпӗ ӑна ӳкерчӗксене кӑтартатӑп та кумӗллерех тесе вӑл вара мана калать хӑйӗн шухӑшне. Чи малтанах ӗнтӗ хӑвӑр ӗҫсене эсир паллах кӑтартатӑр мӑшӑра. Вӑл син пӗрремӗш хаклакан. Мӑшӑрӑн те вӑл хаклакан, критиклекен. Паллах, вӑл ӑнланать ытлашши ҫапса хушма та юрамасть. Манӑн кӑмӑл-туйӑма сиссе, ӑнланса пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн хӑй каласлине калатӑш паллах ӗнтӗ. Вот Володя чӑнах та малашне те ҫемьери килӗшӳ, ӑнлану пултӑр, хуҫалантӑр сирӗн. Ӗмӗтсем яланах ҫакӑн пек ҫутӑ та пысӑк пулччӑр вӗсем сирӗн. Вӗсене пурнӑҫа кӗртсе пыма майсем те, вӑй-хӑвачӗ те сирӗн ҫитсе пытӑр. Сире пулӑшакансем те вӗсем, сирӗн пек пӗр шухӑшлисем, ал тӑсса паракансем те пулччӑр сирӗн. Ҫапла пултӑрччӗ. Хаклӑ родительсем, эсир ӗҫне кура хисепӗ ярӑмри черетлӗ кӑларӑма итлерӗр. Аса илтеретӗп, паян пирӗнпе Елчӗк районӗнчи Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ Шупашкарта пурӑнакан Владимир Петрович Галошев ӳнерҫӗ, режиссер пулчӗ. Вӑл Раҫҫей журналисчӗсен, чӑваш ӳнерҫисен пӗрлешӗвӗсен пайташӗ. Чӑваш тӗнчине тӗпчесе кӑларнӑ нумай кӗнеке тата фильм авторӗ терӗмӗр. Мӗне хисеплӗ радиотлекенсем ҫакӑнпа вара эпир кӑларма хатӗрлесе ертсе пынӑ Алина Герасимова редактор тата Дмитрий Ефремов саз режиссерӗ сирӗнпе сыв пулашатпӑр. Чӑваш Ен наци радиоэфирӗнче тепре тӗл пуличчен. Ӗҫне кура хисепӗ. Ӗҫне кура хисепӗ.